Ah, rä u må cabara å rorete njä ra ya rangatarä Ĩĩ, o kå hetå ka harä a bomas of kenya nä å kå hona nĩ ngũhona nĩ ngũhona magomano-inĩ ma njĩra ya gũthiĩ rũngai one hau kũrĩa kwa mũthuri mũrata wakuo gwĩtwo kwa ndagũtha one hau ĩni njomorĩ ĩĩ akĩona mabucu magĩtinia nyeki mũkĩra-inĩ wa bara nĩguo marũgamĩrĩirwo nĩ cigari cia njera rĩu abungwo marũgamĩrĩirwo one ndũkĩrĩ mũtugo ĩĩ ak- nĩguo akĩra ndereba wake atĩrĩrĩ ĩĩ ta rũgama hau na njomo igane auga rĩu ĩĩ no irũgamire ĩĩ hehe njomo akiuma ngari arĩ na gĩcunjĩ kĩrĩa gĩake Hey, agĩkioya igũrũ akĩmera habari zenu ndugu zanguni magĩkĩgeithĩ kamakenete ĩ agĩkĩmera harambei nĩguo mangĩ agĩcokirie atĩa hĩndĩ ĩyo o magĩcokirie ũrĩa gwagĩcokagio hũ one hũ na tondũ agĩthiaga na arangĩri-rĩ Eh, rĩu bara ndĩkĩgĩire njamu ĩ no ũcio rĩ ĩĩ ũcio ndwarĩ thĩna wa njo ndũngĩkorwo rĩ thĩna wake rĩ mũtongoria wa bũrũri ĩnjo mwaki uma we agĩkuhĩrĩria mabuzu macio nĩguo nacio thigari hĩndĩ ĩyo rĩ ĩĩ Ah, no ikombe cia maru cia gũcanaga ĩnĩ kũmaka we nawe wathiomo rĩ Eh, korwo nĩ werĩ eh, mũnene wa bũrũri arũgame o harĩ o rĩrĩ eh. anga ndũngĩĩkĩra atĩ

ĩĩ wa mbere rĩ ĩĩ akĩmwĩra niĩ rĩ ithe wa rũrĩrĩ rĩ ĩĩ nĩ mũndũ wanjigĩrĩire kĩgenyo atĩ nĩ ndaiyĩte ngĩohwo ehe Ah, agĩthiĩ he wa kerĩ nĩguo akĩmũria we nawe woheirwo kĩ ĩĩ ũcio nake akiuga niĩ nĩ bitina ndekĩrĩirwo ithe wa rũrĩrĩ eh? ngĩkĩrĩrwo rũ ebiti na wĩra-inĩ kũrĩa tũrutaga wĩra ngĩigĩrĩrwo atĩ nĩ ndeka kĩndũ gĩtagwo forgery ĩkũiya na karamu nĩyo ĩtagwo ũguo ĩĩ na agĩkiuga ndaiyĩte wa gatatũ nake akiuga atĩrĩ ĩĩ niĩ na niĩ ithe wa rũrĩrĩ ĩĩ nĩ njanju wahakirwo nĩ arĩa twaciraga nao nĩguo akĩnjoha tondũ marĩ na mbeca nyingĩ ndagĩtigara ũmwe ĩĩ

ehe ngĩcomora kĩbeti na rĩrĩa anũmĩrĩire ĩĩ ngĩmũhũra mbara ĩrĩa ũiguaga ĩtagwo kamansi mbaa ya kũhũra mĩniri ĩĩ kwoguo niĩ ndirĩ gũkũ na mahĩtia ithe wa rũrĩrĩ nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa mũnene ma ũcio nĩ eyari ũcio nĩ eyaria biũ ĩ njomo akĩra athigari atĩrĩrĩ ĩĩ ĩ nĩ mwaigua ũhoro ũcio andũ acio angĩ othe matirĩ na mahĩtia na handũ ha maiganĩrwo na ũyũ ĩ arĩa aya kũmathũkia rĩ ĩrĩ ũyũ nĩ arekererio oro rĩu nĩguo nĩgetha ndakae gũthũkia aya angĩ gĩti na ndagacoke njera ĩyo